Wel, gan ein bod ni yn Llydaw, dwi'n meddwl bod hi ond yn briodol fod ni'n siarad efo gŵr sydd yn byw o leia hanner yr amser yn y wlad yma, sef Twm Morys. Twm, ers faint ti 'di bod yn byw yma?
Ers ryw dair mlynedd yn achlysurol 'lly. M-hm. Ie, ond es i yma am y tro cynta pan o'n i tua pymthag oed ac o'n i wedi gwirioni. O's 'na wbath yn arbennig am y lle ti wbod fatha weithia ti'n mynd i rwla a ti'n teimlo ma' hwn yn iawn i mi. O' chdi'n teimlo hynny am Llydaw? Mm
o'n 'c'os yy wel hilpio neis i am Lydawas 'de? A dilyn honno drost y môr. Ond wedyn ma'r iaith tydi yn debyg iawn i Gymraeg a ma' hynna'n reit ddifyr. Yr enwa' llefydd a felly. Hmm. Pan ti'n dod am y tro cynta i Lydaw. Yym enwa'r ffermydd, enwa'r pentrefi. 'r un fath ond fatha rhyfadd yna 'di ca'l 'i 'i 'i lyrgini- 'i llyringinio chydig bach a'i stretsio allan fel 'a a'i troi drosodd a felly 'de. Hmm hmm.
Be' 'di'r peth mwya amlwg am y lle fysach chdi'n ddeud sy'n wahanol i Gymru? Y bwyd.
Y ffor o fyw. Yym ma' n'w bita llawar iawn gwell ma' n'w bita yy fel ma' nw'n bita'n Ffrainc ynde? Sydd yn fyd enwog am 'i am eu bwyd am y llwyth o ryfedd a ma' gynnyn n'w yym y pys gynnyn n'w 'di mor glân ynde a llond y môr o gregyn a physgod a mecryll a cymychiaid a pob math o fwyd y môr a sgynnon ni fynno fo. Ma' gynnon ni fwyd y môr 'de ond 'dan ni'm yn fita fo nachdan? Yng Nghymru. A ma' 'na fynd fawr ar fwyd y môr yn Llydaw 'de. Bwyd y môr gora gei di yn y byd. Be am yr iaith yma? Yym ti gwbod yy mi wt ti'n siarad Llydaweg. Yndw.
Wyt ti'n medru byw bywyd bob dydd yn uniaith Lydaweg yma? Wyt, ond fydd gen ti'm llawer iawn o ffrindia de. Ie. Felly dw i'n byw bywyd bob dydd yn Llydaweg achos Llydaweg fydda i'n siarad efo 'y nghariad i, Llydaweg a Cymraeg. Ond yy ag efo'i rhieni hi a ffrindia ond elli di'm byw dy fywyd yn Llydaweg ddim mwy. Hmm. Na elli na. Pam be' sy 'di digwydd efo? Wel
ma'r hanas yn gymhleth ofnadwy a fys- fysan ni yma drw'r nos i gyd yn egluro'n iawn. Ond ers yr ail ryfel byd ma'r iaith o dan yn gapl os ga i roid o fela. Ma' 'na gywilydd mawr. O's am bai ar neb. Hanas. Yndi bai. Ond sa'm llawer o bobol ifanc yn siarad ti ddim mwy. ac oherwydd hynna, sgen ti mo'r diwylliant ieuenctid yna yng Nghymru ac mewn gwledydd eraill bach 'lly. Ac oherwydd hynny mae'r peth yn mynd yn wanach ac yn wanach hmm. wrth mm. i'r hen bobl farw, mesul un. Felly does o ddim fatha scene roc fel da ni'n nabod i yng Nghymru? Mae yna grwpiau roc, mae yna grwpiau roc, ond oherwydd... Yn canu'n Llydaweg, ie?
Canu'n Llydaweg ac yn Ffrangeg. Ond um, am na sgyn ti mae'r gynulleidfa fawr sy 'na mewn gwleidydda- gwledydd eryll i wrando ar y roc 'de. Ma' n'w n- rwbath wbath ymylol 'di o. Hmm. Ynde?
Wel ma' 'na record hir ar y ffor allan... Oes. ...erbyn Dolig. Yym chydig yn wahanol i'r un gynta ma' siŵr yndi? Yndi mae'n wahanol oherwydd yy bod yr alawon yn wreiddiol. Ma' 'na ddwy alaw yy fwy ne' lai yn draddodiadol 'lly un o Lydaw un o Gymru. Ond mae hi wedi cael ei ystumio a'i haddasu. Ond mae'r alawen eraill i gyd yn wreiddiol. Mae yna ddylanwad Llydewig mawr ar y miwsig. Mae yna un gân yn Llydaweg i gyd. Yym, mae yna offerynnau Llydewig. Ond at ei gilydd, da ni wedi symud o'r wrth uh, busnes gweri yma, pur y lle, mm. at rhywbeth mwy gwreiddiol. O hwnna'n rhywbeth bwriadol ta just un o'r pethau yma sy'n digwydd oedd o? Um,
Yy datblygiad naturiol 'di o dwi me'wl. Dwi'm yn licio miwsig gwerin llawer os nad 'di o mm ma' rwbath newydd felly. A be' o'n i isio neud yn bersonol 'lly dwi'm yn gwbod am weddill y grŵp o'dd defnyddio yy Alawan Gwerin Cymru fel chwaral 'lly a gneud rwbath newydd allan ohonyn n'w 'lly a ma'r albwm yma yn symud gam ymhellach ar hyd y lôn honno. Ond ar ben hynny, oherwydd bod 'y nghariad i 'di cael ei magu yn Llydaweg ac yn dod o Lydaw felly, mae 'na ryw ddylanwad mwy na hynny o hyd ar y miwsig. Mae Edwyn yn chwarae bombard, sef un o'r offerynnau traddodiadol yym Llydewig, fydd yn gyfeiliant i ddawnsio felly mewn ffes nos, sy'n gwneud uffar o dwrw, ti'm angen meicroffon i fombard. Wedyn yym a dwi yn rhagweld y bydd 'na fwy o ddylanwad Llydaw ar y miwsig achos mae Mae rythma miwsig Llydewig yn ddifyr ofnadwy ac yn wahanol i fiwsig gwerin Cymraeg. A mae hynna'n rhywbeth fyswn i'n licio mynd ar ei ôl o fwy 'lly. Be 'di'r gwahaniaeth?
Yym, wel mae miwsig Llydaw yn fwy be' fysa rei pobol yn alw yn Geltaidd mae'n siŵr, gen i. 'C'os 'di miwsig Cymraeg ddim yn y tŷ nadi? Fel yy y caneuon gwerin Cymraeg, ma' nw'n ganeuon gwerin swynol felly hen. Ond sgin ti 'im y rythm, neu sgin ti ddim ŵan 'lly. Achos ma' nw 'di ca'l eu harafu yym ers i'r capeli ma' siŵr gen i ddod i mewn 'lly, ers i'r pregethwyr efo'i hetia duon a'i sgidia bach cul ddeud wrth bawb am beidio dawnsio 'lly, ma' nw 'di arafu bob dim i lawr fel bod dim yn swynol efo telyn yn eisteddfodol. Ond yn llydaw mae gin ti'r yy gic 'ma, y tu nôl i'r caneuon. Hmm. A rwbath 'dan ni 'di golli yng Nghymru dwi me'wl. Wel 'dan ni 'di colli m- caneuon gwerin Cymru yn gyfan gwbwl do? Swn i'm yn onast ynghylch y peth. Ma' n'w 'di cadw n'w i gyd.